sababu ya time. Amen. Eh? Eh, kĩrĩa ũyũ ũrĩa Ngai aragwĩkire ndwari. mwathani agocwo kanitha njĩkai ũguo mwena ũyũ mwena mwecimua ĩni njĩkai ũguo thank you uh, mwena ũyũ njĩkai ũguo mwena ũyũ na kũrĩa thutha tafadhali ngeithiai ũguo thank you mwena ũyũ ngeithiai ũguo nginya kũrĩa thutha ũguo thank you haya mwena wa mũico njĩkai ũguo thank you ngai nĩ mwega

twĩ Sunday tiguo rĩu tũtanathi Sunday ĩrĩa ĩrahĩtũkire rĩ Friday ĩyo ĩ ndaumĩte kũndũ gĩtagwo Rũngai ngĩũka Nairobi Ngong'u ngĩũka Nairobi ngĩcemania kĩrĩ kĩthaa gĩa thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ ngĩtũngana na mũtino wa bara handũ handũ hetagwo kona baridi arĩa moĩ na kũu nĩ moĩ handũ hetagwo kona baridi ĩtiguo na hau ũguo na ngai akĩhonokia tondũ ndatiarĩ hahũthũ koguo niĩ njũkĩte gũcokia ngatho na ndikwaria mũno niĩ ngorwo kũrĩa mĩtambo-inĩ ya muoroto fm kwanjia mũthenya wa mande nginya friday twĩ na mũcaina tũrĩa show ĩtagwo muoroto express rĩu niĩ ndĩ na kaũndũ tu kanini ndĩrenda gwĩka na ngwenda mũtumia akwa oke haha nĩ tondũ ithuĩ tũro- tũkĩte kũraha kĩama kĩa ngai ũguo mwanjoera guoko ndĩ muoyo Ĩĩ. tũgĩa gũthikire friday nĩ ira nĩ friday tũgĩa gũthikire friday ĩĩ koguo rĩu nĩ ũngĩriganĩte ĩĩ rĩu ndiĩ kana papa cino arikana reverend ahunjĩtie sandi ĩĩ atĩ he mũndũ ũngĩrambata gwaku ũguo kũheana pore ũguo enyerete ĩĩ ndiĩ no ũyũ nĩ ũngĩraheo pore nĩ pastor julius Ĩu, kei mũtumia wakwa geithania baithana ndĩrageithania gä gä atå motheke hau eh, reverend mogeithanie mwathani agocwo njĩtagwo esta wanjikũ wa kĩmani kana wa papasi De twana twere bokomori. Na nĩ onokete mũthenya wa ũmũthĩ tũkaũcokia ngatho nĩ ngai kũhonokia mũthuri ũyũ friday on ndarĩrĩte mũno Ĩĩ ũyũ ndo- ndo- arĩrĩte mũno ira mũno wathia akĩhoreragia no ngai nĩ mwana amũhonokirie Thank you. Tumuhurire ruhiri wega ndaragia muno ari mukurinu. Thank you. Na muthenya ucio njokie ngatho tondu Reverend wari guku hindi iyo kwari na ni seminar. Eh, yetagwo atia? Revival, one revival. Eh, hindi iyo niguo ndahurire thimu na hiramu magiteng'era muno muno muno mena mathenge Na mũtumia Hiramu na mũtumia akwa na magĩũka makĩngora thibitarĩ na magĩkora ndirĩ mũru mũno na Ngai nĩ mwega. Ndauma kũu ngĩrehwo haha KU ngĩgĩkwo scan ngĩrwo ndirĩ handũ ndĩ munĩku. Thengia kwĩ Ngai. Ĩĩ. Ĩĩ na rĩu nĩ ngũhoya Reverend tafadhali ũrũgame tu nĩ tondũ niĩ na family yakwa tũkĩte gũcokia ngatho na